Елмаеп балкып торган кызлардан да гүзәлрәк тагын нәрсә бар икән? Ник елмая? Кемгә? Анда менә хикмәт. Иң мөһиме, алар сине яратып елмая. Менә бүген дә алтын балыкларга карап, мин дөньямны оныттым. Гөлия бүген бер кая да ашыкмыйсыңмы? Кызлар рәхәтләнеп бер иркенләп утырыйк әле. Телефоныңны да алып куй, гел сүндерсәң дә ярый. Үзең бит Кытайда әбәт ашау дәүләт эше кебек мөһим мәсьәлә дияргә яратасың. Без алардан ким мәллә? Дөрес, мин анда баргач шаккаттым. Кызлар, Кытайда көндезге 12-дә бөтен шәһәр тынып кала. Димәк, төшке аш вакыты җиткән. Безнең кебек ашыгып ашау юк анда. Ярый, килештек. Хәзер менюны алып, иң тәмлесен сайлыйбыз. Минем менә

Исәнмесез! Кабаттан сезнең белән мин, Гөлнара, фитнес-инструктор. Ничек? Үткән очрашуда өйрәнгән аяклар өчен күнегүләрне ясыйсызмы? Ошадымы? Аларны атнага өч мәртәбә ясарга кирәк. Бераздан файдасын үзегездә сизәрсез. Ә хәзер куллар өчен фитнес-күнегүләрне өйрәнербез. Гадәттәгечә башлыйк хатын-кызлардан. Ике күнегүне гантельләр белән эшлибез. Башлыйк, минем арттан кабатлагыз. Бер. Ике. Өч. Еллар үтү белән кулның бу өлеше асылынып төшә. Бу күнегү киресенчә аны ныгытачак кенә. Бер. Ике. Өч. Дүрт. Өченче күнегү икенче күнегүгә ярдәм итә. Аны бер-бер артлы ясарга тырышыгыз. Әзер булсагыз, минем арттан кабатлагыз. Бер. Ике, өч, дүрт. Бу күнегү көнгә өч мәртәбә 10-12 тапкыр ясала. Күчәрбез егетләргә. Бүген дә яңа фитнес-клубка йөрүче Илдар булыша. Безнең гантельләр 2 килолы, сез тагын да авыракны ала аласыз. Кулларны көчен артырыр өчен бер бик яхшы күнегү күрсәтәм. Миңа урындык кирәк булыр. 1 2 3

Декларация? Фатир, машина, миңа да эшләргә кирәк бит буларны. Белешим әле, Ленизага да хат килгән. О, Глия, сәлам! Күптән шалтыратканың юк иде. Эшләр барамы? Ага, бара, рәхмәт. Карале, минем сиңа берничә соравым бар иде. Йонга кереп чыксам, вакытың булыр микән? Әйдә, рәхим ит, сөйләшербез. Ике мең дә унберенче елда фатирымны арендага биргән идем. Ә быел машинаны алыштырырга вакыт. Декларация тутырырга булыш әле. Машинаң әле сатылмаган? Юк әле, юк. Ә хосусыйлаштыру көннән соң ничә ел үтте? Бер ел ярым булды инде. Машинаны быел сатсаң һәм хосусыйлаштыру көннән өч ел үтмәсә, киләсе елга, 2013 елда була инде ул, декларация кемнәр турында декларация тапшырырга кирәк була. Ә арендага бирелгән фатирың өчен инде декларацияне быел ук тапшырырга кирәк. Моны Икенче майга кадәр эшләргә кирәк. Әлеге категориягә фатир, йорт яки башка төрле шәхси милекне сатучылар да керә. Декларацияне икенче майга кадәр тапшырмаган очракта кимендә 1000 сум штраф каралган. Әйдә, Гөлия, э, кулдан язып утырганчы, декларацияне программаны кулланып тутырыйк әле. Тизрәк тә, уңайлырак та булыр. Бу очракта безгә Светлана ярдәмгә килер. Әйдәгез, мин сезгә декларацияне электрон рәвештә тутыру ысулын күрсәтәм. Декларация тутыру өчен Татарстан Республикасы салым хезмәте идарәсе сайтына керәбез. Менә шушында астарак декларационная кампания 2012 дигән язуга басабыз. Уң якта декларация 2011 программасы бар. Шушында кереп, үзебезнең компьютерга шушы программаны куябыз. Монда декларантның э, фамилиясен, исемен, әтисенең исемен, иненен, туган елын, туган урынын тутырабыз. Аннан соң паспортның номерлары кирәк булачак безгә. Боларны тутырып бетергәннән соң декларантның яшәү урынын тутырабыз. Телефонын күрсәтәбез. Иң ахырдан инде декларант үзенең керемнәре турында мәгълүматны тутыра. Шушы декларацияне программа үзе тикшерә. Проверить дигәнгә басабыз. Тикшергәннән соң просмотр режимында декларацияне карый алабыз. Безнең ниндирәк декларация килеп чыккан. Аннан соң инде декларацияне бастырабыз да Салым инспекциясенә илтәбез. Нәзирә, тагын бер соравым бар иде. Э, дус кызым Лениза студентлар бәйгесендә принтер откан. Аңа салым хезмәтеннән кагаз килгән. Төрле лотереялар, бәйгеләр оештыручылар алган бүләкләр һәм отышлар турында мәгълүматны салым инспекциясенә бирә. Ә без үз очрагында инде физик затларда бу турыда хәбәр итәбез. Димәк, Лениза да салым инспекциясенә Декларация тапшырырга тиеш. Моның өчен инде кабатлап үтәм, салым инспекциясенә декларация бланксын алу өчен мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Һәм инде сиңа ярдәмгә килгән сыман, Декларация 2011 программасын кулланып та эшли ала ул. Әгәр дә бүләк бәясе 4 меңнән артмаган икән, салым түләргә кирәк булмый. Бары тик декларация тапшырырга гына кирәк була. Салым ул унөч процент салына бит инде. Гадәттә керемгә унөч процент салым салына. Әгәр отыш реклама йөзеннән эшләнгән икән, салым күләме утыз биш процентка җитәргә мөмкин. Булды, декларациягез әзер. Әйдә, хәзер генә кул куярга кирәк. Хәзер оперзалга чыгып тапшырасы гына калды. Үткән елда 15500 чаллылы декларация тапшырган булса, бүгенге көндә 17 меңнән артык кешенең керем алганлыгы турында мәгълүмат бар. Әйе, өстәмә кыенлыклар булмасын дисәң, салымны вакытында түләргә кирәк. 20-21 апрельдә исә биредә декларацион кампания буенча ачык ишекләр көне дә үткәрелә икән. Дус ишләргә, туганнарга да моны хәбәр итәсе булыр әле. Килсеннәр, бәлкем, сораулары бардыр. Гүзәл затлар, сезнең өчен, бары тик сезнең өчен. Бүген нәфис, шибәр, гүзәл булыр өчен экзотик салатын тәкъдим итәм. Бу җиләк-җимеш салаты экзотика дип атала. Аны әзерләү өчен холодильнигызда булган Барлык җиләк-җимешләрне кулланырга мөмкин. Аның өчен безгә барлык җиләк-җимешләрне турарга кирәк. Туралган җиләк-җимеш өстенә йогурт салып болгатабыз. Болгатқаннан соң әзер соутыбызга салатыбызны салабыз. Уылган Шоколад һәм шикләвек салабыз. Хәзер бизәк табынга гына чыгарасы кала. Безнең бу экзотик салатыбыз витаминнар җыелмасы. Һәрвакыт сәламәт һәм гүзәл булыгыз. Кызлар, җир йөзендәге иң озак яшәүче хайванны беләсезме? Тошбака. Ул 180-200 ел яши. Илсия тагы кызының энциклопедиясен актарган икән. Ул китапта аның ни өчен озак яшәгәне дә язылмаганмы? Ә мин беләм, ташбака бер кайчан да ашыкмый, ул үз җаена гына яши. Шуңа. Кызлар беләсезме? Мин Италиядән кайткан мәрмәр таштан юыну бүлмәсе өчен өстәл ясатам. Заказ биреп кайттым. Илсөя, монда безнең чын табигый ташлар, мрамор, гранит бар. Безгә монда алып кайталар төрле яклардан, Нидерландыдан, Төркиядән, Италиядән, Испаниядән, Ираннан. Без замана белән атлыйбыз, өебезне матур күрергә телибез. Мрамордан без ясыйбыз өстәлләрне, тәрәзә төпләрне, граниттан идәннәр ясыйбыз. Бу ташлар кешегә озак хезмәт итә. Алар бик матур, Чыдамлы, экология ягыннан чиста. Ландыш минем кулымда эскиз. Төнебуе ирем белән ясап чыктым. Барып чыкты микән, юк микән? Менә шушы эскиз буенча юыну бүлмәсенә безгә өстәл кирәк. Кая Илсөя, бирегез әле миңа эскизыгызны. Болай дөрес ясагансыз. Размерлары да дөрестер инде. Әйе, тырыштык инде. Менә мин сезгә тәкъдим итәм менә мондый мрамор, Италиядән кайтырылган, бик матур, бик аппак, крема Марфи дип ятала. Җууну бүлмәсенә бу мрамор бик әйбәт булыр сезгә. Ул ак төстә, бик ныклы. Безнең бит юыну бүлмәсе дә шундый ак төсләр белән ясалган, шуңа күрә инде аксыл төс. Сөт төсе яхшы матур. Менә, Илсия, бу итальянский станок, безнең мраморыбыз шунда киселә. Мрамор нык каты таш, шуңа күрә аны кисәләр алмаз пычкылар белән. Ә ул су ник кирәк? Су ул суыта, монда бик нык температурасы күтәрелә аның, шуңа күрә суыткыч ролендә су була. Менә Илсия бу станокта э, синең өстәлеңнең шитен ясыйлар. Төрле-төрле кискечләр белән төрле бизәкләр ясарга мөмкин. Раковина урыны сызылган. Монда менә Мондый диск белән аны кисеп алалар да, аннары раковинаны кертеп кенә утырталар. Менә безнең өстәл чите шушындые. Хәзер төрле размердагы дисклар белән без аны шомартып куябыз. Ахыр чиктә синең өстәлең менә шундый ук булачак, минеке шикелле. Бу табигый таш, ярылмый, кабармый, төсен үзгәртсә, аны полировать итеп ялтыратырга була. Миңа мондый ташлар бик ошый.